kuti ukwanise kugeshora na slay deeds mustudio right now right and then i was talking to someone anga achitondiudzawo about a lot of um, a lot of uh, controversial things zvakaitika about this song inonziyo um, uh, budget yaizvozvo and then ndikati ah, but the guy ka ari kunzi ane ep nyowani uh, riri kudropwa right now uh, saka atotivigira ainaro mustudio but we have to discuss this before you, we talk about the ep i think slay d what's up

this ep havazoikanganwe cause song yaya yakabikwa but ah, pane inonzi kenani irapa yakaipa Yeah. so what do you think about uh, the, those guys vakazongotanga kungotora that song vachiita sei ndakanzoti pakambozonetsa about the budget yaizvozvo vamwe vakazobuditsawo ne- nekumwe vachiti ndo vakaimba machiridzawo neimwe side and then wakadilani sei nyaya Ah, ndakatozongo like vanhu wacho havana kutora time yavo kuya kuzoapologiza kuti slays mm. wangu ndakakanganisa sorry oh, yeah. vakangoignore vakangoacta as if everything is okay like vakutotanga vasingandizive then oh. ndakazongovarova necopyright kawana oh. eh, ndakazongobvisa okay. payoutube kawana oh, so vakatobviswa total havasipo payoutube right? ah, ah vachawanike mukangosecha kuti budget ezvozvo payoutube pana slays deeds chete muridzi wayo okay okay i understand right, right. yeah and then ticheswa zvakare in terms of um, Eh, chii chaukati wakaexperienca in terms of kubirwa kwemusic nekuzovabvisisa wakafamba se because unzati vamwe havatoziva havatombozi eh. havasi registered kumusic rights and whatever vanenge uri imba zvingoinda eh, so dei wanga uri umwe muni zvesoka hmm. maybe yakatozongopisa ichinzi aiwa ndiye vakomana ava hauyu ndiupi hauchatoziikana hmm, so ungada kuingarija chi before we get into serious business Eh, zvinhu zvandikanyanyodzidza ndakadzidza zvakawanda mm. like munhu ndewako kana uinaye panguva iyoyo kana muchishanda mese mm. kana paine chaari kubenefita panguva iyoyo then kana mapedza izvo zvabenefita auzomuwane futi mulife ah, ah. Eh, ah, vakaenda vakaenda vana kutombodzoka zvamuchosa kuti slays chii chakaita eh, bva ndadzidzawo futi kuti ah, music haidongoburitswa zvechiwai yeah. ida kuti wotora time yako ukachengeta mizi yako safe then wozobuditsa netime chaiyo mhm. zvisiri zvokungoti ipapa song yayo yakatombosendwa sendwa neshade isati yatomboiswa payoutube oh, ndo zvakazitoti vanhu vakurumidze kuiziva of which yakatanga kutorera patiktok yakapesa patiktok sound yangu kainini then vamwe vanhu vatoinzwa uku song yatopisa ka mhm. then bva watoona time yekuti unomhanya kustudio kunodini unodii kunorekodha futi yes. same song okay eh, saka ya ndakazonzwa pane karohwa nanantungi anidi eh. and then ime karohwa pana mapfana ndatoda kuti kutoseprezwa bhoza zvotomoziva hanzi hanzi chisupa wat chichi i don't know that guy i think maybe so uh, uchaita sei manje because vanhu iva vanenge vachitoda kutira kuovertake nesong yako zvavanoita vakangoisa payoutube chete ndotodzibvisa but kana vaida kudzitenderedza nesheti ava bo bo but chimero chocho ndikuona kunge chikatangira pana producer cause mm. imwe yanzi yasuper wati wati iyo yakazo ndiproduce akatoremova mavocals angu okay. then ibva areplace neausuper thing bcause mm, same redium nderangu redium roo rakaiswa eh. nderangu redium rangu ndakabhadhira mari kuti rigadzirwa okay. saka nditofunga kuti chimere chocho ah, chikatotangira naproducer wakevo
kunorekodha eh, uh, maartist akawanda munhu akasvika akabhadhara mari yake kakuti ndoda ndigadzire redium rakadai rakadai rakadai same rhythm rangu iri rhythm rangu kana yes. wandigadzira ndirangu yeah. aufani kuti wozoregoda mamwe maartist pasame mm.
i think maproducers makateerera paplatinum fm this is a slays dees and i hope uh, nhasi uchakwanisa kunge uchinzwa ep rake new one before we drop any song from that ep mm. uh, tell us about the ep eh, kuti mai mayatsogara mafunge maybe mamune hasha dzekubirwa song uh, honestly ka yes. paep rangu uh, saka ndakatori pasta rekuti the struggle mm. eh, ndakaexperiensa zvakawanda like eh, zvizhinji zvacho eh, vachazvizunzwa pakuimba se yes. pane song yangu inonzi kenani ndiyo iri kutsanangura the struggle yacho zvaikaita kubva itanga kusvika ichipera pane song inonzi kenani oh, yeah. yeah.
but ndikangoimba hangu nechihebhuru ne, ne ah, ah. yeah, but ha ah, Eh, vanhu vanoti apa pane zvakaitika pane zvakaitika okay so before we get into that song uh, mm. uh, maybe tozoiridza lastly awa ah, tozoiridza kopesera yeah and then ndaona kuti mamwe masongs ese ka eh. pafive matricks ari pathat ep mm. wanga wakafeature that song yega ndo yaukarwa wega seems like ndo yaukarwa wega dzanga dziri nyaya dzangu idzo ah, dzanga dziri nyaya dzangu usikuda munhu personal ndikati rega nditaure ndega
okay so tell me about uh, yaukarwa natasha Eh, they try kuridza that song before we tairidza oh ya tasha tasha babes ndakaimba song ina tasha babes like inini kana ndichi- ndichinyora song Mm. ndinoimba zvinhu zvikuitika mulife mangu masong ese andonyora ndoimba life yangu like pa- izvozvi zvoka- zvandikatoimba natasha ka- not kuti natasha eh, ndiye munhu wacho but zvinenge zvichiitika somewhere there Ah, okay, let me just play. Then ndinozongotsvaga munhu anondibatsira kuimba achi akamirira mwe munhu. Rega tii feeling. So, you still want to comment 25 minutes past 3. And just come to right now and talk to DJ Mamonya Matete and Slays Deeds. God forbid. Mona Lisa.

ukaona ukapasa that degree rekupinda mulove zvekuti wezogona love aungaipa Ah, vashoma vanorigona bhozi kona zvitaza kuti unozorora kana gogo wako sekuru wako wakachembedzana but eh, love yaingonetsa iyi. zvinhu yaitonetsa zvakatongoma kuchikofungira nekuita sei but i think this song inenge ichiratidza kuti ine kamuka kusawirirana Mm, mukati mukadi aichokwadi ichokwadi Ah, unatsotisanangura about this song mukona semunhu semunhu artist indofanira kutaura chokwadi yeah. tiri pamhepo zvedu but ndifana kutaura chokwadi yes. semunhu artist artist atrustic mm. atrustic kana oh, yes. kana marelationships um, saka tine vanhu vatolinga navo mabhebhiwo vamwe mafriends oh, yes, yes. vamwe mafanzi saka pangu nangotenderera kana foto kana kuti munhu angotora foto takangomira tese slez ngatore foto then ifoto ronzi ah, iyo pane foto andira kuona ona ningi
plus ndiri jaya ndisandani maguidelines akawandisa saka ah, ucha- ucharoora ka ya ichokwadi And then no mapictures awaizonyatso Eh. didi wozoona madam vachimascroll akarara zvapambeda apa vanenge vane bhampa rehombe vachiti "Ah, but apa manyatsoita sei apa Ah, chikakosha ndechekuti eh, ndisati ndatoroora musikana wangu handimuaidire kuti ndiri artist Ah. afana kunge aiziva kuti ndiri artist i do everything Eh, but hatizonyanyi zvedu Tine- totozvikundira totozvikundira kuti apa tifanira kudarika apa

Eh, va- va- vari kuti vakaona anenge achinzi vari kupisa ndiye vada kunyanya kutsoma serei ndiyari kutsomwe Eh, kuti nyangwe asina mari yaurikodisha yauriwede so why, why is it why is it why, why is it because cash flow anga akanditarisa apa ndataura nyaya Eh, because ndiye umwe wema producers ah, ari muno mash west and then kuti ah ko why- why is it vanhu vachitsoma vacho vanenge vachinzi vari kudziya and then iwo wa- wa- wasa artist and then wakabudisa album rekuti vanhu vasachive mari vasachive zvinhu zvevanhu and stuff tell us about uh, i think ipapo pari kuvapisira kuze vanhu vavo vari kuda kukudza zita yeah. then pamari apa vasina vasina vazhinji vacho vari kustrugula zvekuti yeah. unoziva producer anofanira kunge atori pamusoro paartist but zvamaimandiari pamusoro maproducer ari kudya ange two three two three vamwe vese tiri kustrugula tese
vaproducer ihope muri kuzvinzwa eh, hanzi vaproducer eh. ari kustragula mm. Slay Diza, Slay Diza in the building right now. We are talking about the new EP right here, Nonzi, The Struggle. And I hope kuti uh, kana wakatira right now panapa atipa track rimwe rakarowa zvakare Natasha and uh, I love the track and Big Tune because mm. rine kabe kakuratidza kuti fungirana fungirana mu relationship. Then right now panapa abvadzisa futi zvakare kuti aiwa izvi pane zvimwe zvekuti vamwe vafanha vari kuda kuchiva bag and stuff yeah exactly. and then uh, what next right because tinoda kunyatso ribata rese tozotanga kutanga kunzwa vamwe kuti vari kuti chii about that alright alright ah inini ndoda ngo eh, emphasize kana kusimbisa mm. ma ndonyo kurudzira ma size angu andinga Yes, udzire ma- ma youth.
Yes.
mayouth ma size angu kuti eh, mirror time e, nguva inokwana ini ndakatombotadza kurara nda, ndabirwa song bcause mm. ndaitofunga kuti pamwe ii ndo breakthrough yangu yeah, yes. but eh, ndakatozonyatsogara pasi ndikati ah but eh, yeah. maybe zvine reason yeah. kantombochila kantombochila nguva yangu ichakwana zvichitozoti ah, song yakaipa iri kurira mazuva ano isong yekubva kuna kuna dungeyuti na solo ah, you know, this is my song my guy apa dzimwe nguva ndikasvika mustreet ka yeah. ndichifamba like ndonzwa song yangu ichirira panapa ka yeah. yangu inini exactly then ndoenda panext ndonzwa ya uyu ah, panondipisiraabebi unotozogona tonzwawo maybe unenge watochila ko nemafesi vachiridza song wobva watidzaunza ah, mm. but iyi yakaipa but hapane imwe ka iyi yakazura but how do you feel and then unonzwa kuti eh. ah, unogona kuita stress kana kuita depression ah unoita stress anini hangu ndongochila ndongoita nge ndisiri ndini zvangu but samantha mwana wamai samantha samantha who is- who is- who is samantha samantha because ndinozozwa kuti kana vanhu akati samantha anobva aisa kamwe kayi boys vana samantha vane wawanda right uyu anonzi samantha uyu eh, tongoti Ah, ah, ma- ndikuisa macousin- tuma. macousin sister ane Okay. ane nine years munhu ndikaimba naye song iyi ah eh, nine years akatanga kuimba ne about five six years apa sofa ane nine years ndomunoita imba eh okay mm. and then hausi kumuvhiringidza chikoro here manje Ah, i think ma- maparents maparents ake vari ku- vari kumanager vari kumanager so far kumanagerwa nemaparents kuti yes mana ukadai so itime ndeyekumusic itime ndeyekwe andidika saka panenge pari nani okay so soon after short break tichaita kutora that song inonzi mwana wamai kubva kuna slays didza back to back samantha just now soon after this short break but don't forget zvakare kuti maybe kana uda kuzomubata macalls ndichange ndiri kumavhura just now and then tobva tanzwa maybe uda kutaura naye kana kuti maybe uda kupa comments or whatever chauda kutaura about uh, slays deeds i know kuti maybe utopiswa pahati zveso kuti hauha that guy

so kana wachinzwa unokwanisa comment on 0719945945 i need to see five emojis on whatsapp platform studio right now with the slays deeds and samantha hanzi mwana wamai i don't know what to think about this one hanzi mwana uyo ane 9 years and I still remember uh, kuti eh, hazvisi kuvhiringidza vana kuchikoro because ndandikami kane 10 years muno mukari grade 5 Eh, kari totrenda right now kakuimba sungura saka zvinhu zviri kutoitika mazuva ano isladies inoziva kuti chii mm. eh, nditoona kuti zvinhu zvekutoti maybe vanhu vaifunga kuti maybe kuita zvemusic kuno kunovhiringidza mwana talent rake and stuff but eh, hakuna zvakadaro as long as mwana achigona chikoro anongogona chikoro ah, kana chikoro anongogona yeah, avhiringidzwe sewatutirane zvake uyu ah. mm. ane confidence kutoti vakuru isa hatina confidence idzodzo woyo kuchikoro zvese nekumusik kwacho eh, so so so and it's just about this uh, song uh, eh, mwana wamai vangu and then uh, what do you think about that song it's, is it uh, maybe kana pakanzi toda kuroyerwa track iroro unoenda naye kushowera um, just imagine apa unenge wanzi uya kuvicfos Ah, and then what do you think about that toda kunyatso that track rakaipa sha toda ku tinenge ta- kana tabhukwa ka Mm. kana tabhukwa tino- tinoenda naye hayi uyu atori free ari free ku- ukazoonekwa mwana asina kuya anoona ndimbida ari kambopinga ari muchimondi ndatsva ndatsva yenyaya yekuti hanzi haana kuenda ku show yanga abhadhara deposit yewaya Ya- azoibuda ke nyaya zvinotoiona nhasi Eh, but nokunozobudikira wawa wega kaiko

mm-hmm. mm. tell us about the track and then tobva tavhura macoz bcause ndinoziva kuti vanhu vakudunzwa kutotsva kuda kutaura neku orit orit mm.
itrack rinonzi awishiro eh, sort of like eh, ndakaimba eh, ndakaimbira vanhu vari murudo oh, yeah. like se maija tauda kuroora mm-hmm. saka rinonzi beba wishu and me as a family everything will be okay ndinoshuvira kuti iwe neni eh, zvinhu zvakarongeka eh, mm. ndakaimba nemukomana ara panonzi dance cod ah, my guy ana muziva kuti ndakuva maybe uri bodyguard eh. tinotobato and then anonzi dance cod Okay, uh, endai kunotadza kuna Urishedza that name.
Haisi Dian's Code. Dian's Code. Yeah. Oh, nice. Now, and then eh, rega tingoriridza then tobva tavhura macodes timbonzwa kuti vanhu vanoti chii ande mm, that's all.

Chinoda ugare uri nearby Wauputsira ngona singi lullaby Isiri panzvimbo handifile fine Baby ndiwe sunshine Usarure time ndingakuita Sara ndiri ndega handikwanisi I'm ready kuma intro handipaniki Chema tsaka asakupe pressure Chingondifonera kana vaibuke pawanetsi Babe I wish you Woyo!

his voice zvine ka that you know exactly, i like it yeah, yeah. serious salad guy yeah yeah my salad yeah to no go to d cold yeah it's fine for today d cold yeah all right ah, guys again soon after this to vura makozi yeah and then uh, chimbo zwo maybe wadakuisa comment and then to sort of the last song kenani tombea tichabvara nayo handiti yeah so soon after this short break kana uri munhu ada kunge achitaura na slays deeds in the building right now back to back d code i love this one yeah and then obva watiudza kuti zvakamira sei eh, kuti yo what's your take on this ep and i know kuti eh, eh, ndo ma upcoming ari kusumuka zvine panji mazuva mazuva ano kusumuka kunge ndege kunge moto ave zviri kuitika mazuva ano madizda ari kusumuka kunge moto ah, zvokuti unoona toa tonzi interi kupisa ah, ko hakanga uri kubvunza iwo akanape manje eh. but atoenda mm. mm-hmm. so soon after this advids and then soon after this tobva tazonge tichibatanidza toona kuti ndezvipi zvatikakwanisa kunge tichizivisa about zviri kuitika right now Wakateerera the Platinum FM with the lovely DJ Mamonya Matete aka the Radio Emperor. Inzo mashoko anoteera. Inz Dines. Diens. It's Diens. Yeah. Okay, is it Diens or Di- Dines? Diens. Diens. Yeah.
This, this is not, this is not I, I, I, ameno. But tichaendozoche kuti vanhu vacha- vachashungurudzika pakurisheedza sekuti akuenda kushow ya Diens.

tisati tatora macoz nogona kufanira kutsanangurira tisati tavharisa bcause tisati 5 minutes yes anything about your ep and then uh, the vibe that you feel by that ep mm. and uh, what's what's mawishes ako maybe wakutarisira kuti haa ah, Ah. this time ndonombonoimbira muhotera inonzi chakati iri kukariba i like it ndinoziva like maupcoming mazhinji mhm. maupcoming artist tiri kustruggla nenyaya yekuti music yedu tiri kugona kuimba mm. kune vanhu vatiri kuona kunze ko vari kugona kuimba but kuti music yavo isvike kuvanhu mm. ndo pane nyaya mm. saka paep iri ndiri kufunga kuti richandishiftiwo kusvika pane rimwe level oh, but dai kuri kuti ndagara ndiri kupisa kudhara ka masongo angu ese ari five ka

ne connection yangu but sina iri kani bobatsa ma messages ari panapa big up to you my Rihanna aiparisei eh, pamuri ndibatsa muri ndaona ma five emojis big time and thank you so much for joining me pachikono hono muchinoi ah nice one andiri kuona zvakare hanzi mabhena bebebr muchanyora ndimi mustudio munogo big up to mkoma itai thank you so much for joining me and awapo zvinhu zvese zvakarongeka hanzi ane chipo zvake a big time akaramba akadaro anogona kupisa big yes And thank you so much for those uh, messages are coming right now. Big up to you, Mkoma Tamsanga. Uh, big up to you, Tanya, Melissa, Woyo. Thank you so much for joining me, Drakare, Hanza Nakiro. Okay. And I see you right by Hanzi, Koa, uh, Masura say DJ, Hanzi took fans go big time, Nemabasa Iwa, your nice one, and then hanzi zvakanaka kukurudzirawo vechidiki kuti vasumuke vari mukati memimhanzi hanzi zvakanaka kusumuka nevamwe vari kuda kusumukawo yes that's powerful nice one big up to you kenzas mute uh, paguruve murisei nhasi and thank you so much for joining me right now and i hope zvese zvakarongeka big up to mkoma tyson from south africa live streaming at www platinumfm co za mangu kana zvimoto mndara makati handisina kana kunzwa anything any comment but moto chete
yeah next one so what's your word before you go my guy maybe unoda kungosiya usvoda kungosiyira because tisataridza song kuti totanga taridza song just for a minute or two minutes and then tobata tobata zovharisa Alright.
Uh, ndoda kutenda vese vanonditsigira vese vanosapota music yaSlash Deeds. Eh, ndoda kuti kana muchida kuwana music yaSlash Deeds munoenda paYouTube monosecha pakanzi Slash Deeds. Slash Deeds then mobva masubscriber ipapo kungosubscriber chete ndinofara zvokuti one subscriber yako iwewe inondifadza zvekuti ha nice one ah ndofila support yes mm.
ndipo unonzi slay mna no slay sterek that, that that was my wish ka kuti dei wakabvisa ka ezeit up pakatotanga pakadaro ndakatozeza zeti kuti ha mkomana havani kuslaya
all right this is uh, the favorite song kubva kuna slays dida ndozvaataura